I've told you guys, Akufo Addo is a Mason. I'm sure if I looked into Alpha Conde, the president of Guinea's story, I'd find out he's a Mason. This was a ritual. va gbe ŋkeƒe ava le atsi egbe. Enu yi medi be míakpɔ egbe nye be míatɔ yiwo le Ghana dzi kpɔ ele gɔmesi nam ne alo míabe politicianwoe. Èɖe gɔme se nama? Medi be míakpɔ nane le míabe politicianwo ŋu hafi míakɔ dze edɔ gɔme, míakpɔ be ɖe míanɔ avuwɔwɔ dzi ɖe wo ta abe ale yi mísee be boot to boot, abe ale yi mísee be all die be die. Ele gɔmese na ma. Eya me di be miakpɔ miatɔwe. Miabu politician we ɖe me le gblɔ be wole mia flu me nye gbewo. Ehem. Miabu politician we ɖe wole mia flu me nye gbewo. Me wɔ se be kpɔ video yi me kɔ de me va yi. Me wɔ se be se Mugabe ƒe nuƒoƒo. Ele gɔmese na ma. Miabu West Africa. Miabo Christian Africa side ɖe, ewɔ abe mi me di be mia bu ta me o. Ewɔ nam abe lɔ. Nuyi ta mele gblɔe nye be, ne eva kpɔ Morocco fifi lae, wa kpɔ be Morocco kɔ ŋku me. Ne eyi ɖe Egypt fifi lae, wa kpɔ be Egypt kɔ ŋku me. Eyi ɖe Tunisia fifi lae, wa kpɔ be Tunisia kɔ ŋku me. Ne eyi ɖe Libya, Libya gblẽ fifi la kura tse yi, Libya kɔ ŋku me wu Ghana. Nyemable wo. Look at the level, we are all on the same planet. Mia ƒete mi le planet ɖeka dzi. Libya dzami kuku menye gbɔ. Wɔyi mele nu ƒo kple fifi la yi. Ame yiwo gbɔ le amie ku le yi le Ghana fifi la wo dza vi fafa. Mia tɔwe. If we cannot refine the oil in Ghana, let us not even venture at all. Let it, let, let it be there. Ne miabo generation wo ɖe, ne wova xɔ dɔ mi wɔ na mi. Mia tɔwe. Miabo politician wo ɖe, wole, wole fufia ɖe. Nyateƒea ɖeka ya gblɔ ƒe me va le mɔ dzi. Enye me vote na NPP. Vɔ nuyiwo va le wɔwɔ me vote na woe haɖe be ideology yiwo le wosi ta me vote na woe haɖe be kufɔ time ɖe hipic yi mi yi me gbɔ va ɖe ega le ɖe ɖeke ɖe ekpe ɖe Ghana ŋu nye tse me benefit le me kufɔ yi ya ova kɔ health insurance kɔ va ɖe enye me benefit le me ewo tse ne benefit le me wo ma te wa tsi na be wo me benefit le me

Vɔ medi be yeagbe kɔ ayi ma vote o ɖe. Ne ebe yeavote ko vote na NDC.
Nya ɖe gblɔ mele. Menya nu ta mele gblɔ. Made egɔme na wò fifla. Miatɔ wɛ. Miatɔ Akufo Addo. President yi le zi dzi ɖe. Matsi na wɛ. Menye mele sure be akplɔ nu miayi ɖe du ɖeke me o. Mekpɔ Baomia le gbɔgblɔ be, e, leke woyɔ nɛ? Ebe Mawue tiɛ na mí. Mede kuku na wò, Mawu ɖekɛ metiɛ na mí o. Enye, ele gɔmese na wòa? Magblɔ nya ɖe kɔ de eme. Mebe míabo politicianwoe, ne mímawɔ national coalition alo míma boycott o ɖe, míkɔ na NDC tɔwoe. The first option is national coalition. le yewo platform dzi ɖe, the first option eya nye national coalition, the second option eya nye mi boycott, the third option le ŋe dome le voter raging ɖe. Eya gblɔ mele na wɔ ebe ɖe, edze abe mi kɔ na NDC. Haɖe be mekpɔ be woma kɔ miakɔ yi ŋgɔ gbɔ. No gblɔ be ame ɖe dzra na amegbetɔ ɖe. No dzra be ame ɖewo dzra na amegbetɔ ɖe. Ega le dzi yi va se ɖe gbe. Mía tɔwoe. Míaƒe ŋku biã. Emɔ yewo Jerry John Rawlings va wɔ le Voltarech gblẽ te gblẽ. Hade fake politics ta. Hade 10% ta. Emɔ yewo va wɔ ɖe egblẽ. Hospital yewo va ŋu kura tsɛ. Ne nyemaka ha tso ye ɖe, wo lack facilities. They need to be modernized from the day Jerry John Rawlings va va institute numawoe ɖe va se ɖe egbee there is no renovation. Amewo le report nam o, mele report wo se, mi da asi le nu me o. Mia tɔwoe. Mele nya ya gblɔ haɖe be nuka? How on earth? Wònye be a slave will donate two million dollars to his slave masters. How leke wòle be ewo yi dzi fiafitɔwo va fi wodɔ kple tɔgbewɔe kple nɔwɔwɔe, wofi wobo sikawɔe gale mía fi va se ɖe gbe yi egade mía bu ga Ghana money, our head earned money. kɔ le France na be no va yi tso hɔ. Mia tɔwe. Mia bu nku bia. This is what we call all die be die. Ma tsi na we. Ele ele ele kuku hade be o me kpɔ vungu o me ta. Ele kuku hade be when it is time we did not put the necessary gadget in place so that the corruption will stop. The number one corrupted people. Wa wenye mia be politicians we. nyateƒea magblɔ ya tame na uh, the last option ele gɔme se na ma nyade gblɔ me le ele votarage ɖe me le gbɔgbɔ na wɔ be ɖe eviawo ƒe nuƒo me le miabu ŋgɔgbe ɖeɖe ƒe nyagblɔ me le na wɔ nyemekɔ le fefe kura o miatɔwɛ nyemedi be ma wɔ politics but i am hundred percent disappointed. Ɖo nuku be mese be Ghana te ŋu de two million dollars be yeakɔ do ɖa France ne woatu sɔlimexɔ gbagba mi fɛ afitɔwo ƒe xɔ ma. Mía tɔwoe. Exɔ ma me ɖe, nu yiwo mi gblɔ, mi se, research yiwo mi se be edzɔ le xɔ ma me ɖe, is almost the same like the statue of Gandhi in University of Ghana. Eya ame le egblɔ, ʋu wo susu me, ʋu wo susu me ne nase nya yi gblɔ mele me. Nye mele politics o, but I'm telling you the factual fact. Miatɔwe, two million US dollars, ya wokɔ le dodo ɖa. Wokɔe ɖo ɖa, womekɔe ɖo ɖa, nyemekpɔ nya ya o. Míatɔwoe, ya wokɔ le dodo ɖa be ne wokɔ tu sɔlimexɔ, hade be Ghana had wanted to build Cathedral. Ɖe mèse be, ɖe mise be wobe wobe, èle gɔmese nam ɖe, wobe wobe ega yi wobe woakɔ tu Cathedral ɖe, ega ɖe ɖe wova yi ɖoe le US. Nyateƒe yɔ aha tso nye me nya o. Nyateƒe yɔ aha tso nye me nya o. Mía tɔ ɛ. Enya ɖe gblɔ me le na ɔɛ. Ɖewo va yi do ga, ɖewo va yi xee na wo, ɖewo va yi woe na wo, ɖewo ɖewo tsɛ wɛ o. Me nya o. Vɔ Ghana yi ne ga ne two million US dollars le asi wɛ ne nɔ va yi xɔ le US. Hafi wote ŋu de two million dollars kɔ do ɖa France. Be nu kɔ tu mi hua me le tsitsi na wɛ be emɔwo dzi me nyo ya ta mi le accident wo xɔ. Emɔwo dzi ɖe ya me nyo ya ta mi le accident wo xɔ. Mia tɔ wɛ, mia bo nku ebia. Me le gblɔ the number one option eya nye national coalition. Eyi Duncan William gblɔ. Number two.

Ŋutsua ɖe, hotel yim nye me nɔ dɔ wɔ ɖe ya va nɔ. Ŋutsua tsi nam hape wa dzo ɖe etsi nam be ɖe efo nye. He nam three years. If the resources can be shared equally in Ghana, he is giving me three years. Eƒe tɔn ma me ɖe, yo ƒo ɖe do wa to. Vɔ nye nye ya me le gbedzi. Mia tɔwe. Mi le ŋgɔ gbe de Ghana government te ŋu de two million. Kpekpe de ŋu ka tututu Ghana hɔ.

Faktriwo meli o, emɔwo menyo o, akaɖi le tsitsi za kple keli, ete ŋu de two million dollars kɔ le dodo ɖa be yi le dɔmenyo wɔ. Mabia se lo tagbɔ le emea? Let me tell you something, a half caste British that I worked for, me wɔ dɔ na British fifty fifty, etɔ nye Ghana tɔ, enɔ nye Britain. Heme le dɔ wɔ nɛ ɖe, evivi nɛ, edɔ sɔ ŋu nɛ. Enya yo gblɔ na me nye be ɖe, makɔ wo message kɔ de nua me. Ebe ɖe, your children will serve my children like the way you serve me faithfully. That is an insult. That is a painful statement. That statement to me, I prefer ma da si egbe ma. Vɔ ne mebe ma xe ne ɖe, ma xe ne dzɔgbevɔe ƒe akpa dzi because edzugbe ya wònye. Be yate ŋu tsi na be the way you serve me, my children, my children will grow up to serve his children. That is wicked. That is how all the world is looking at Ghana. Ghana is becoming prostitute. If you go,

Mía tɔwo le ŋugbe do mía kpa. Emɔ gblẽ mekpɔkpɔ ta mía mía nɔwo. Factory me le doɔ me o. Ame sia ame le avi fa ɖe factory ta. Ete ŋu de gaya tɔgbi kɔ va yi le ame tsɛ. Mía tɔwoe, mi na mi ʋu mía ƒe susuwo me. Nye me va politics me, me va be ma va wɔ politics o but I am disappointed. Ele gɔme se na ma? Nɔvi nye, nu yi me di be na ga kpɔ nye be ɖe, mía bo Ghana Telecom ɖe fi nɔ le. Mía gbɔ Ghana Airways ɖe fino le. Automobile factories yiwo le mía si ɖe fino le. Mía gbɔ sugar factory ɖe fino le. Kwame Nkrumah ƒe dɔ yiwo ƒe dɔ wɔ wogblẽ wo ƒete. Now in Ghana ne NDC le dzi zi la edi be yeawu NPP. Ne NPP le dzi zi la, edi be vɔ míawo ɖeɖe we are all blacks. Ya ta amenɔ gbɔ, Yovowo meva na Afrika be yewoa va wɔ nyɔe na mí o. Ne wova teƒe yi woa lé ya woa gblẽ woa woa gba ta ɖeka na mí ɖe ya nɔ wɔwɔ. Ya mí gbe we don't have ne any national agenda. Yako na amea va yi ava privatise eh, institution. Amea tse ava ava privatise institution. Míatɔwɔe. Eh? Wo privatise institution kap fifi la yi. Eh, ame ɖe gblɔ makɔ wo video kɔ de me Kenya nyɔnuvie. Ebe eh ame yi va fitɔ gbe wɔ How be how best alo leke tutu na te wa axɔ ame amea dzi se be ne va do abu na enɔwɔe.

suwo me eʋe fiawo eʋe ŋutsuwo mi tso mi tso ayahota region ale gɔme se na ma mi na mi tsa ghana kpetoko ne mi de bɔda ma ɔda eya ma nɔ gblɔ gbesi agbe mi de bɔda ma da ne ʋeawo mi bla nyuie ɖe etsi ma tɔe ale ke miawe nye me nya le ma gblɔ ale ke miawe ya mia yi ŋgɔgbe ko mi nya ne miawe because we don't have national agenda Ya ta wole mía fi le yi le gbɔgbɔ. Nyateƒea ɖekae ma gblɔe efi ya wa se le. Ma gblɔe this is all that be die. Wole mía wu ɖa ya me. Wole mía wu ɖa ya me. Ame ya tso be boot to boot. Na va o boot to boot na meka. Boot to boot no ka va jira wo nu wa. Mía tɔwoe. The best option nye me zu be mía te ŋu awɔ eya nye be mía dzo mía wɔ national collation. Ne mí ma wɔ national collation, mí boycott yi. Ne mí ma boycott o ɖe, ele voter regime I am encouraging you to vote for NDC. Nyateƒea ma gblɔe. Matsi na wɔe ŋgɔgbea ɖe eya di be mele didi be miayi bia se factory yiwo pete me yɔ ɖeke mele vota region o factory yiwo me yɔ ɖe ɖeke mele vota region ne le London ele Britain le nyewo video kpɔ ɖe nya be nyewo ŋkuwe bia ya mele nuƒo ɖoɖa wɔe Hiãtɔ ƒe hiãtɔ ya menye. Ayame proper. Ne wogblɔ be xɔŋgonu ɖeka tete mele asinye o, ya mele nu ƒo kple wòe. Exɔŋgonu ɖeka mele asinye o. Ya ta megblɔ va yi be kiosk me ya mele haƒe mele nu ƒo kple wòe. Are we moving forward? Mía de nyigba lɔlɔa ɖe, lɔlɔ ka mi le ɖeɖe fiɛ? Amia nye mawo le kuku, teƒe yi wo le amia ku le ɖe, amiwo dze avi fafa vɔ. What was the percentage? Mía tɔwɛ, nye ma ƒo nu boo, me gble wo game viɖe. Me de kuku na wo, nɔ mɔ dzi ne nya ɖe le asiwò ɖe, na ma nya, subscribe ne na ŋlɔ ɖe comment te. Very disappointed organization we have. Our politics in Africa. No. A friend told me Africa does not supposed to exist. Yes. Mi number one, mi kɔ Christianity kɔ gblẽ mía ɖokuiwo me. Eya nye number one source. Kennedy Ajakɔ gblɔ ŋdzɔ.

Mía tɔwoe, mina míeʋu ŋku. Mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyɔe na woe. Ma videoa. Ne xɔ̃wò tsɛ nekpɔe. I am encouraging you, nyematɔ wò menye vɔ ne esi menye o, vɔ I encourage a me me be ɖe if you cannot do the national collation, let's boycott the election, if not let's vote for NDC. Magblɔe. Magblɔe. Efi ya magblɔe le. Ya wɔ ase le.